Dës Stad ass net grouss genuch fir eis zwee. Jo, ech schwätze mat dir. Jo, Zuschauer, ech schwätze mat dir. Jo, an hei si mer erëm beim weidere Let's Play vu Fallout New Vegas. A mir hu mëttlerweil... Endlech mol eng Richtung wou mer hei aus der verloossener Géigend eraus kommen, also d'ganz Géigend hei wäert sou oder sou verlooss sinn, mee bon mir ginn awer nach éier mer elo fort ginn als alleréischt erëm op de Fridhof, well do fanne mer nach e Sammlerstéck wat mer elo kënne fir deier Geld verklappen, dat weess ech nach, sorry. Ech kéint mer roueg e Stimpack huelen oder ech kéint och einfach eppes iessen, Hülfsmittel, Purified Water. An natierlech hunn ech alles akaf, wat fir ze iesse war. Dann huele mer einfach de normale Stimpack. Zack. Sou, gesäit dach scho vill besser aus. Dim, dim, dim, dim, dim. Sou. Do sinn e puer verloossen Haiser. Ech wäert och méi duerch sichen, mee ech wëll lo mol einfach vum Ufank mol ewechkommen, dass mer mol méi an an den Haapthandlungsstrang méi erakommen. A mir lafen eis sportlech, muskulös erop hei op de Fried Friedhof. Goodsprings Friedhof sou an hei ass wahrscheinlech dat Graf wou en eis eraus gefëscht huet mengen ech mol well hei eng Luut brennt géing mer logesch erscheinen an hei hu mer se déi wichtegst Saach Schneekugel Goodsprings jo ech weess dofir kréien ech vun enger bestëmmter Persoun vill Suen dofir an hei Ass dann déi Géigend, wou déi Leit vu wësse wat ech mengen, wësse wat ech mengen. Dohanne gesi mer dann och New Vegas selwer, de Strip. A méi wëll ech iech awer och lo net verroden. Ech géing soen, dann kraacht mer eis aus de Waassertuerm do. Dann lafe mer op eist nächst Zil zou.

Mä ech géing soen, mir ware goud esou. Mir kënnen jo herno am Laf vum Spill enker d'Hoer wiesselen. Da géing ech soen, lee mer lass. Lo kéint vum soen, oh Gott, et gi wierklech puer Déieren, wou ech absolut, absolut, absolut haassen an deem Spill, ganz éierlech. An ech meng do de sëtzt schonn eent. Mir kucken ons dat emol un. Gott sei Dank hunn ech d'Weitsicht sou wäit agestallt. Dat si wierklech déi Déieren, wou ech am meeschten haassen, einfach nëmme well se mer den Eekel a mer eropbréngen. Jo, do ënne gesi mer se. Red Scorpions do ass wahrscheinlech sou en ja et ass e riesen Red Scorpion. Ech hasse déi Déieren. Ech kann se net hunn, ganz éierlech. Ech war elo e Karawanschrottflinte a maachen ons mol an déi aner Richtung ewech, well mat deene wëll ech mech op dëser niddreger Stuf nach net uleeën. Sou hei fir schéng mer se bessen Monument ze hun an hei ass eng kleng Hütt gi mer ons mol kucken gi mer mol kucken wat mer do dranner fannen. Ech gesin déi awer vun hei dat fannen ech richteg gutt gell. Putain op dës Distanz trëfft ee jo guer näischt gell wéi kack ass dat dann. Wat hu mer dann hei? Äh, abandon check. Jo, et si puer Saachen dran, déi wou awer op Englesch sinn, wat ech och e bësse gelonge fannen. Mee bon. Hei fanne mer awer e puer flotter Saachen dran. Jo, hei nach eng Ladebank, kënne mer Munitioun maachen. An hei op der Werkbank kënne mer selwer Saachen hierstellen, wéi verschidde Waffen an esou. Ouh, Stimpack, purified water an e Géigegift. Dat ass ëmmer gutt. Déi Saache gesäit ee mer gär.

u Radioaktivitéit. Ech da, ech wëll déi ganze Zäit meng Nues erop zéien, mee ech hu keen, ech hu keen Knäppche fir séier den Toun auszemaachen. Wat hu mer hei nach? Ruhiger Hand, Wunderkleber. Sou, déi sinn emol do, wou se solle sinn. Jo, okay.

Op jidde Fall do ass dat Neie. Wat ass dat? You are too weak to pull... Hä? Strength 8? Melee Weapons? Wat ass dat fir eppes? Ok. Wann ee vun iech weess wat et ass, dee ka mer et roueg mol an de Kommentaren drënner schreiwen. Jo, hei gesi mer da rëm eng Warnung, nec, genau déi selwecht, genau d'selwecht ausenee gefall. S, Ganz normal. Ma mir ginn da weider. Do hannen ass eist nächst Zil, souwäit ech weess. Hei gesi mer nach e puer Sa, Putain, mat der Weitsicht gesäit natierlech vill, vill méi an gesäit och vill méi gäil aus. Mee wéi der gesitt, hutt der hei awer wierklech an Hülle und Fülle hutt der hei Uertschaften, wou der kënnt erkunden, wéi dohannen zum Beispill do dee Bierg, elo hannen déi Antennen, do sinn iwwerall Saachen, et ass wierklech vill ze entdecken. An heivir ass nach e Prisong, Walking Dead léisst gréissen, dofir hu mer dann eis Location, wou mer mussen higoen. Okay, warte, ich zähle selber kurz erop. so. Ich meine, wir haben mal lieber noch ein bisschen mehr präzis gewählt. Die Kleinkalibergewehr können wir nur noch flicken. Und dann haben wir das auch mal in der Grapp. Gucken wir mal, ob wir damit der May erreicht. Also bis lo nicht. Viel Gegner sei, was mich ein bisschen wundert. Und ich werde auch wahrscheinlich ziemlich oft schnell speichern. Hey.

Schéin! Also dat do hat se mat deem dote Gewier, a ganz am Ufank war dat doten e Meeschterschoss, gell, op déi Distanz. Leck mer hannen, dat doten hat ech nach ni an deem Spill. Dat war jo iwwelst. Tun mer an hei Wache der Ka ah. Déi si wahrscheinlech hei iwwerfall ginn. Ja, du fir gesinn mer nach en doudege Brahmin. E Brahmin. Ja, do mat Gepäck. Okay, dach, déi si wahrscheinlech hei iwwerfall ginn. Hei gesinn mer nach een. Wache der... Ja, dach, dach, dat ass e. Dat hunn ech zwar net gesinn bis elo. Äh, Dynamit. Dat kann mer mathuelen. Kleinkalibergewehr. Alles schee mathuelen hei. Do alles nach verklappen an eventuell kënne mer eis vielleicht, well ech weess, dass wann ech zum Beispiel hei dit do undinn, Sie haben eine Fraktionsausrüstung, eine Fraktionsrüstung ausgerüstet. Durch Fraktionsrüstungen verkleiden Sie sich als Mitglied der jeweiligen Fraktion. Mitglieder der Fraktion werden Sie für einen Freund halten, während

An ech war mol net am Unhänger hei, gell? Dat ass et jo. Hei eng mol gesinn, a wat ech natierlech net gesinn hat, e Stealthboy, eng Zeidung, der moderne Arzt. Hei fënns de alles. Dat ass esou krass. Mir kënnen esouguer hei an iergendengem Ratzbett, wësst Der, ech wëll net wëssen, wéi vill, wéi vill Kanner oder esou doropper Tréine vergoss hunn. Ech wëll et net wëssen. Vun dohier. Nope. Ah, waart mol. Heifir si Schinnen. Doran ass e Prisong. Schinnen, Prisong, Pulverbanditen. Dat kéint eventuell zesummenhänken. Awer ech mengen, Dir hätt mer nach méi wéi genuch hei gesi warscheinlech. Einfach mol déi Musek schéi genéissen. Ah, dann ass eng eklech Méck, gell? Komm la hinne. Wou hun ech dat nach gi kréien? Bleif da stoen! Shit! Aah, leck mech dach! Tjööll! Wéisou treffen ech scho guer net? Boah, du kann net si gell, virdrun esou schéin ge. Oh leck mech dach am Arsch! Bleif da wou s de bass! So. Wann et anescht dann eben so. Ja, hues mech och bemerkt. Hei mat engem Prozent Treffer nach sécher. Ah, absolut net geil. Ah, ja, gucken. Komm ein bisschen wieder runter. So kann net sinn, wëlls ech verarschen, ja? Boah, am Sprangen, am Sprangen. Also méi cool kann es net goen. Ja, ausser dass ich alles verarschen chasseren. So. Eklig, eklig Déiere, bäh.

Hei hun ech schon baal keng Munitioun méi fir aer Kackgewier, hei gell, kéint net sin. Dofir schingt een Dixiklo net fonnt ze hun. Versteckt. Kuck mol op mer dat do schéi roueg kënnen erléisen.

So an hun mer och schon déi éischt gemodde Waffen. So lo hoffen ech dass hei net souvill. So waart ech schiessen einfach enker drop an dann hun ech se mol roueg. So ha mer nach Dynamit. An natierlech an den Béise klauen dann dann ass net gutt. Ah, okay, so kann ech schiessen. Okay.

Pulverbanditen Soldaten Outfit. Wéi gesäit dat dann aus? Du gesäit jo mega kacke aus. Fand schon die anderen zwar besser.

So. An dann laufen wir über die Straße weiter Richtung Ding. Spital Nummer. Schon rum bei der ganzen Folge noch Mojave einfach plempert. Das kann nicht sein. Ah, das für meine Achterbahn. Yeah, ich will auf die Achterbahn gehen. Nee, Tom, du gehst heute nicht. Oh, ich will aber. Putain, ass dat vill lass an der Mojave, muss ech soen. Ah, natierlech kritt ech erëm Radioaktivitéit, nervt mech net. An et läit net um Mod, dass ech keng Géigner hei hunn, ass einfach keng lass haut. D'Leit hunn ech och haut gesot, ah nee, ech weess net, ech mengen haut kritt ech ëmmer d'Mojave, eent, eent wat ech Leit ëmbréngen, ech hu kee Bock dorop.

An den nächsten. Boom. What? So, Lava. Ah, Schicht im Karton hier. Die Schicht im Schacht oder Ruhe im Karton, nicht im Zimmer, nee. Nee, nee, nee. Oh, da hat ein Gecko eh dabei. Ja, ah, sind sie ein Riffisch Red Roach umbrot, gell? Die sind genauso Riffisch wie die ganze Rest hier. Äh. Keine Christen ekelhaft kriegen. Sou a mir gi weider hei. De Cowboy is in the house yeah bitch. Jo elo spënns nach emënne keng Ahnung firwat ey dee Bart do zechs einfach dee cool aus. Ah elo kuck mer mol enke déi nei ge nee nee nee Tom nee gi weider ok. Ne kann ech ferm lafen Ne myn och aner waffen da wie zum Beispiel hei Mauser die vu mor am Fall op 3 dran hunn da am Fong du hues ziemlich schi nei waffe Mä sie mechtens ëmmer waffen. Hey, wou wollen Sie denn hin? Der Zutritt zur Prim ist verboten! Pff, wëlls du mir ze soen, ech hätt lech man? Wat ass nach lass a Prim? Ein paar Häftlinge aus dem Gefängnis die Straße hoch haben die Stadt übernommen.

Sie sollten mit Lieutenant Hayes reden. Sein Zelt ist die Straße runter. Bleiben Sie westlich der Überführung, damit Sie nicht erschossen werden. Pff, deen iwwer mech erschéisst, muss eréischt gebuer ginn. An ech wäert nach an dëser Folg wahrscheinlech stierwen. Maja, mir hunn hei verschidde Waffen, wou am Fong d'selwecht sinn wéi aner Waffen, just dass se alt anescht ausgesinn. Dat heescht, déi heiten ass am Fong genau d'selwecht wéi déi 9 Millimeter Pistoul, ma vun der RNK klaue mer léiwer net, well mat deene wëll ech scho nach den Ufank gutt halen. Sou, et leeft nach alles goud. Mir si schonn bei 20 Minutten an do gesi mer den offizielle Fändel vun der RNK, oder op englesch NCR mengen ech, New, nee.

Ech habe grad etwas Zeit. Auf Wiedersehen. Sir. So, mei dann wäert mer dann wuel kuck mal eng nei Quest oder ech krut am Fong näischt mat. Nee, am Fong net. Äh. Yeah. Vun him kréien ech och ech mengen ech därf emol riwwer kucken mei dat ginn mer mol eraus a gi mer mol bei d'Bréck euh an sech mol säi goud Waff hei wat hu mer dann nach vu Waffen euh mir hunn nach Kleinkalibergewehr kënne mer erëm mat enger anerer flécke sou Laserpistole Polizeiknüppel eng Sig Sauer hu mer och déi gesinn dat hei si lo keng nei Waffen mä dat sinn am Fong Waffen wou se aus dem aus dem Fallout eent zwee Tactics geholl hunn. ne, déi wou am Fong an deem heite Spill net dra war, wat ech gutt fannen, well do sinn e puer richteg gäiler Waffen dobäi, déi wou ech richteg gär hunn, wéi zum Beispill déi Pistoul, déi déi HSI Mauser do, herrlech, einfach richteg gäil. Da géing ech soen, mir bleiwe mol bei der Pistoul. Sou, an da kucke mer ons dat Ganzt mol u vun hei. Da stelle mer ons hei ganz cool, net dohinner, mee. Gi mer hei nach. Well mer hei jo wie de Boss hei gestinn. Hei ass Munitioun. Ech wéilt déi gären huelen, mee naja, ech däerf net. An domatter géing ech soen, haut mat dem Kaméidi am Hannergrond. Haut domatter. Hä, wann ech. Hä? Okay. Ne op bidde Fall ah, du nervt. Geng ech da mal so an der verabschiede me eis fir haut an dann äh, gesinn ons bei nächster Sachere bis hun ech was no kucken ech hoffen let's play gefällt Dich an ass bis viel geschwätz dran méi dat ass awer flott war wg eng richtig gell Geschicht han du ass an der nächster Folsch werde ech ech dann noch verrode wat ech rich beandruck no der ganzer Serie fannen. Ech soe Jacques merci, bis déi nächst Kéier, ciao!